नमस्कार हम छी कपिल कुमार आओर अहाँ सब देख रहल छी अनमोल मिथिला के कार्यक्रम दलान दलान कार्यक्रम मे हम सब गांव समाज से जुड़ल पैघ बुजुर्ग के दलान पर पाहुन के तौर पर भेंट करै छियनि आ हुनका सबसँ गांव समाज के बारे मे मौखिक इतिहास जनबाक प्रयास करै छी एहि दलान कार्यक्रम मे हमरा सबके पाहुन छथि

चूड़ा दही चिन्नी एहि सबके भोज होइ छलैए अपना गाँवमे जे मिठाइ की कहै छै भोज भातमे से गुनी बाबू के जे छै अच्छा ई प्रोफेसर साहब जे रहल प्रोफेसर पहिल बेर भोज भातमे हाँ। कहै छै ललका उजरा हँ हँ उएह केने अपना गाँवमे जे भोज भात होइ छलैए हूँ। तऽ सुनै छियै जे कोनो पोखरिसँ पानि अबै छलैए ओकर की कारण छलै हँ बढ़िआँसँ पोखरि छै गाँवसँ पसी वही पोखरी पानि सब भानस होइ छल भोज भात में ओहिठाम सबटा ओते सबके पानि भरली सब भरि भरि चारि बजे से सबके अंगना आबै छल अब वही सब भानस तऽ गाँव में कल नहि छलै एकोटा कल नहि बस्ती में पानि लोग कतऽ से पीबै छलै पानि इनारक पीबै छल अच्छा इनार पानि पी पीबै छलै इनार के इनार आ भोज भात में ओहिठाम से पोखरि के पोखरि हँ सर ओहि पोखरि पानि सब बढ़िआँ होइ छलै भात सफाइ हरिहरसा पोखरि छै गाँव सब पर ओहि कॉल दऽ दे कहलहुँ हँ सबसँ प्रथम एहिठिना कॉल गड़ायल गेलै हम रही खा ओहि चोर ओहि चोरसँ जखन बासके हमरा दिक्कत भऽ गेल

तऽ ओहि तेलीके जहिने ओ इनार तहिने ओ इनार लेकिन लोक कहै छै जे तेली सूरीके पानि नहि पीबी तेली सूरीके ओहिठाम नहि जाय लेकिन ओ तेली इनार खुना देन रहै एहिठामके आवाज खिलाय बसले रहै तेली अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूर्वमे बसले रहै यही ओकर इनारसँ लोक हँ एकर घरारी पर अखन जटाके बेटा घर बान्हल ओ कल अपने के दाय जे हाँ तऽ कहले पानि कटत तऽ ओहि पर जाके हम मने दोसर विवाह के मैनेजर रहे मुजफ्फरपुर के राजपुर तऽ ई कहले घरारी हुआ तऽ कहलिए हाँ घरारी तऽ भेल लेकिन वृद्ध दाय अछि कहलक पानि कटत तऽ गाँव मे कल नहि छै कहलिए एकोटा कल नहि छै आ तऽ चलऽ अखन

जारनि बेचब तऽ एकरा खुआइयो देलियै आ ओही पर आबि कऽ कॉल लगवा देलियै आ आ तेसरा दिनमे कॉल गड़ा तऽ गेल बहुत दूर के आज नया बात भेलै तऽ तखन बहुत दूर दूर के कोरियानी पहुँच- सबके लोक सब आबऽ लगलै ये आधा आधा किलोमीटर एक एक किलोमीटर दूर भऽ गेलै हाँ वो सब आबऽ लगलै घैल लऽ लऽ सब भरि कऽ पतियानी लाइ कऽ तखन जाइ छलै पानि सब लऽ लऽ एहिठिना से जब ओ पानि पीब घेग भऽ जाइए एकरा सब इनारवला पानि हँ तब ओहिसँ कहै जे ओ दबाइ आर रूपमे पानि रहै से ओ खूब चालू रहै कऽ रस्ता कातमे रहै सब ओहिमेसँ पानि लै सुभद्र सब बच्चामे सब नहाय आबै अच्छा अच्छा तऽ हमर दाइ रबार अइ जे पानि खर्च करैए कए हए तऽ कहलियै नीक छै पियऽ दही

कालीके ससुर सब आबै छलखिन हँ सब एहिठिना डाकै छलखिन तकरा बादमे कल गाँवमे गड़ाए लगलै आब तऽ घरे घरे कल छै जरूरते आब तऽ सबके कल सबके सबके पानि होइ छै हाँ। पहिने एकटा कल छलै ततेक पानि कहै छै बर्बाद होइ छलै हाँ। आब तऽ पचासटा कल भऽ गेलै पचासटा कल पानि छै हाँ। गाँव घरमे जे होइ छै अपना सबके समाजमे सब ने पुरखे या पुरखद आदि या सवर्ण आओर हँ। अवर्ण के ई कोना की भेल रहै अपना सब गाँव में जे सब समाज खेतै से कतऽ से भेल रहै ओ सब समाज जिनका जे अथी होइ छलै ना पेथी जेकरा सब जे होइ छै सब नुक के नोतै छलखिन हेँ। नोत कऽ एक साँझ खुअलहुँ दोसर साँझ नहि भेलै तऽ नहि बुझलहुँ हँ एक साँझ खुआएल जाइ छै कठियारी बलाके दुनू साँझ देल जाइ छै आओर गौआके एक साँझ तऽ नहि तऽ सब समाज जे मिल कऽ खेतै जेना ब्राह्मण छलखिन हेँ अहाँ सब मंडल छियै कि हँ। कामर छलखिन हेँ हिनका सबके सब वर्ण एक संगे बैस कऽ खेतै हँ। ई पहिल बेर किनका ओहिठाम से शुरुआत भेलै जे सब मिल कऽ खुएलखिन

देल गेलनि सभके आब उपनयन जे अथी भऽ जाइ छलैए तकरा बाद ब्राह्मण बच्चा सोरकौना ओतऽ नहि खाइ छै। उपनयनके बाद हँ उपनयनके बाद नहि खाइ छलै तऽ एकरा चन्दन चन्दन ई सब सब कऽ कऽ विदा करै छलखिन भोजन खुआ कऽ उपनयन से पहिले हँ उपनयन से पहिले खुआ कऽ विदा करै आब भऽ गेलै जे हमर दाइ जे मरि जाय ओहिमे से बुझू जे हमर बाबू सौंसे गाँवके बैसार केलखिन जी बैसार कऽ कऽ दुर्गा घरमे फील्डमे सब कोइ बैठल रहै ओहिठिना कहलखिन जे हम अपने लोकनिके भोजन करबऽ चाही तऽ भोजनमे चूड़ा दही चिन्नी ई सब मिठाइ ई सब रसगुल्ला नहि दही ई सब से अपने लोकनिके करबऽ चाही तऽ सब गुम भऽ गेलखिन अच्छा प्रोफेसर ई तऽ नया बात भऽ रहल छलै समाज हँ ओ सब गुम भऽ गेलखिन गुम भऽ कऽ तऽ सबसँ वीर दराजर बाबू ओहि समयमे जीवबै छलै अच्छा। ओ उठि कऽ ठाढ़ भेलखिन कहलखिन तू तऽ सोरकन नहि छह सबके काजमे तू जाइ छह जी बजबै छह तू तऽ ब्राह्मण छह जी तोरा ओतऽ खायमे लोकके कोनो ताहिपर सब थाली बजा देलखिन ओहि नींदसँ से सब कोइ भोजन जिनका जे जुड़लनि खोल की तऽ गेलनि यानी ब्राह्मण सोलकन वाला भेद खत्म भऽ गेलै खान पान हँ। चालू भऽ गेलै एक दोसर के चा- चालू परिचय भऽ जी, गेलै जी। हँ आब तऽ जिनका लग में जेहन सामर्थ्य छनि ताहि हिसाब से अपन ताहि लोक- हिसाबसँ खुआबै पहिनहो तऽ लोक इष्ट मिष्ट के करबिते छलखिन हँ हँ हँ, ओहि दिनसँ चालू छै सामाजिक एकता बढ़लै बढ़ि गेलै हँ पहिने ई होइ छलैए जे हँ। ककरो ओहिठाम नोत छै केओ जा रहल अइ, जा रहल अइ, से हँ बात। लोक सब जाइ आबै सबटा उपनयन किनको होइ छलनि हेँ ओहिमे केरा बिज्जी सौंसे गाँव हकार होइ अच्छा छलै अच्छा अच्छा ओहो दै छलखिन हेँ सबके यानी ई सबटा चीज एकटा सम्बन्ध एकटा परिवार भऽ गेलै हाँ। अपना सबके जे कहै छै वसुदेव कुटुम्बकम यानी पूरा दुनिया हाँ, जे छै से हाँ। एक परिवार छै से हँ ओहि सबमे सब भऽ गेल वएह भेल। तऽ ई सामाजिकता एहिसँ पहिने बहुत मजबूत रहै लोक एक दोसर मजबूत, जाइ हाँ, अबै मजबूत। ई सब समाज गाँवके गाँव हाँ, घरके हाँ। समाज ई सब रहै हँ ई मजबूत हो जाए आब अहाँ सबके एक सए वर्ष लगभग उम्र भऽ गेल की अन्तर देखै छी दुनू समयके ओहि समयके आओर एहि समयमे अन्तर की नजर अबैया आइ काल्हि तऽ बेसी देखै छी ताहि दिन बड्ड मिलत रहै यौ कोइ भी जे बेमारो पड़ै किछु सुनै तऽ सब दौकऽ जाइ सबटा अथी होइ अपेक्षा जेना अपन परिवार अइ ताहि सम्बन्धमे ओ दौगै करै तऽ अजुका पाहुनसँ हमसभ बात कयलहुँ ई पाहुन छलाह हे युगेश्वर मण्डल जी नरही गामके सभसँ बुजुर्ग छथि नरही गामके मौखिक इतिहासके बारेमे हिनकासँ हमरासभके बहुत किछु जनबाक मौका भेटल एहि तरहके आओर कार्यक्रम लऽ कऽ हम अबैत रहब ताबे तक देखैत रहू अनमोल मिथिला आओर नीक लागय तऽ लाइक करियौ सब्सक्राइब करियौ आओर आपसमे एक दोसरसँ शेयर करियौ नमस्कार